Arwakou duto e nying Ruoth Yesu Kristo mondo ubi walam Nyasaye. Ka nitie ng'at ma wendo, bende arwako ni donji mondo walam Nyasaye. Ka in kod mich ma Nyasaye omiyi, Yangri mondo iti tich me- ma Nyasaye omiyi mondo itim e kindwa kaeni. Wahero welo, omiyo beduru thuolo joma welo. Akawo thuoloni eri kendo mondo ago erokamano ni Jokristo duto ma ose bedo ka miyowa wach Nyasaye jumani duto. Wasepuonjre weche mabeyo mag Nyasaye, weche mamit kendo weche majiwo chunywa. Teko mar Yesu, bedo gi Yesu machiegni, remb Yesu, bedo ni wan kod self discipline, mago duto wasewinjo kendo wang'eyo ni Nyasaye tiyo godo kodwa. Wende mag pak, lamo mwasebedo godo Mago duto wadwoko ne Nyasaye erokamano. Ahero Ruoth Nyasaye godhiamboni, apako nyinge. Yesu Kristo nowara ka an e richo, nohera mokwongo, nong'eya kapod an e minwa moluonga gi nyinga, omiyo ahere kendo awacho ni ahere. En kende en e osiep ma ok wuond ng'ato. Ah, bende go ni en Nyasaye erokamano kuom jogo mose Konya walamo e famili marwa kuom chandruok mwasebedo kwayudo. Ruoth Nyasaye ni kodwa. Wadwoko ne Nyasaye erokamano. Emomiyo odhiambo ma kawuono ni ka Nyasaye omiyowa thuoloni, wadwaro mondo wapuonjre e wach moro mar jochiende. Jochiende nitie koso gionge? Jochiende ka nitie itimo nade? To teko mar Yesu Kristo gi jochiende chalo nade? Walam. Ruoth Nyasaye waduoko ni erokamano. Miyo odhiambo majaber mondo wapuonjre kuomi koro miwa teko gi nyalo gi winjo kendo miwa roho mari maler otelnwa ka wapuonjore to nyingi man gi teko oyud duong' mondo gik mwapuonjore gi oyud teko kuomwa kendo owuoth kodwa kaga, kaga, ka telonwa e gigo manadi ma wakale e piny kani nying ruoth yesu kristo mondo omi duong'. Erokamano. Mokwongo adwa ni mondo wapenjre ni to odhiambo ma kawuononi wan wara- waromo ka eri. Ang'o maber mwatimo ne Nyasaye momiyo Nyasaye miyowa thuoloni mondo wachak warom kae? Wapenjre uru wachno miyo ka wadhi e nyim Nyasaye to wadhi ka wang'eyo ni nitie gima Nyasaye dwaro kodwa. Jowetewa, nyithindwa, nyiminewa, owete, jomwadakgo, minewa, jirandewa, joma watiyogo, waneno mang'eny ma wang- ne wang'eyo to koro gionge. Ang'o ma Nyasaye okawogi to wan pod wantie? Nyasaye ni kodwa gi wach, pok watieko tijwa. Waparuru mano sama wapuonjore mondo Nyasaye otelnwa kendo okonywa. Mar ariyo, um, adwa dhi e wach ma wan godo kawuono e kitabu wabiro somo kitabu mar Mathayo aboro kare piero ariyo kod aboro nyaka kare piero ariyo kod ochiko e nying Ruoth Yesu. Asomo. Kane ochopo loka komachielo e gweng' mar Gadarena, chwo ariyo mane nigi jochiende nowuokne e gunda mar liete moromo kode. Ne giger ahinya ma onge ng'ama ne nyalo kalo kanyo. Ne gikok matek niya, Idwaro ang'o irwa ka eri Wuod Nyasaye? Dibed ni isebiro ka mondo isandwa ka ndalowa pod ok ochopo? To mochwalore e matin koa kama ne gintie, kweth maduong' mar nga- anguro moko ne kwayo. Jochiendego nokwayo Yesu kawachone niya, Kigolowa kuom ji ariyogi, to orwa wadonji e kweth mar anguro. Nowachonegi niya, Dhiuru. Omiyo jochiendego nowuok kuom ji ariyogi mi gidonjo ei angurogo, kendo kweth duto kar rombgi noringo matek koluwo aridiridi mochomo nam, mi giduto ne githo ei pi. Joma ne rito angurogo noringo a mi gidhi e dala mi ginyiso ji gima notimoreno, kaachiel gi gima noyudo osetimore ne joma ne nigi jochiende. Eka ji duto manodak e dalano nowuok oko mondo girom gi Yesu. To kane ginene, ne gi gi- ne giywagorene mondo oa e gweng'gi. Mano e giko mar somowa. Nyasaye mondo ogwedh ndikone. Jokristo kik wawuondre ni jochiende onge. Omiyo kata wayie kata wadagi gima iluongo ni jochiende nitie. Kade ne gionge Yesu dine ok ogolo jochiende. To Yesu wuon oloso kuom jochiende kendo ogolo jochiende e kitabu, e kitabu mar eh, New Testament muma manyien Yesu ogolo jochiende mang'eny kendo puonjowa kendo kosiemowa kuom jochiende. Omiyo jopuonjre ne be kochako puonjo negi gitimo kamano kendo gimene ne gijiwowa mondo wabed motang' gi jochiende gi- mondo waris chunywa omiyo ok dang' wawuondre ni wakia ni jochiende nitie ka wakia to kawuono wang'eyo to ber ka wang'eyo kendo ka wang'eyo ni gintie mondo wabed joma oikre gi gi lweny manyalo goyo godo jochiende gieki nikech jachien ok go kod remo kata gi, gi, gi ringruok um, kama wasomo e kitabu mar mathayo piero ariyo gaboro nyaka piero adek kod ang'wen waneno teko mar yesu kristo kuom jochiende en gi teko ma ok ochun teko ma, nom- ma, ma, ma, ma, ma, ma natural teko ma bira bira kende yesu ok chandre ok okaw muma nogoyogo wi jachien kogoyogo wi dhano ni jachien owuogi ok ogo ng'ama nige chiendego mondo owuogi ok oyunge ok otime nadi kogo nduru owacho ni gimana ni wuogi dhiuru to gidhi adhiya bende jachien ema kwongo ng'eye ni in wuod nyasaye koro teko machalo kamani onyiswa ni yesu kristo omiyowa wan jogo moyie kuome ni ka wayie kuom yesu kristo to gima yesu kristo timo wanyalo timo kendo wachno ni wanyalo timo kata moloyo mago to gima dwa ni mondo wabed ka wang'eyo ni seche duto ka alwora ma wantie jochiende wuothe kendo jochiende ng'eny ka gidwaro mana kaka digihinywa ka gidwaro mana mondo kik wayie wach Nyasaye, ka gidwaro mondo watamre luwo Nyasaye, ka gidwaro mondo gikethwa kendo giketh nyithindwa kendo giketh miechwa. Emomiyo wadwaro mondo wadag ir Yesu Kristo, wadwar kama Yesu Kristo nitie kendo wang'e Yesu Kristo, wamok kuome mondo teko ma Yesu Kristo nitiego chande ogeng'wa mondo kik jasigu Satan donj kuomwa, kik jochiende donj kuomwa, nikech sama giseneno remo ma Yesu nigo ma wanti, ka wantie ei Yesu to gi luor kendo kwatiyo e nying, gi nying Yesu Kristo gi remb Yesu Kristo to wan kod teko mar riembogi kendo wan kod nyalo mar riembogi. Emomiyo jochiende ok nyal bedo kodwa machiegni nikech ging'eyo ni remo mar Yesu Kristo ohingogi. Nying Yesu Kristo kende oloyogi. Emomiyo Jokristo wabeduru kwang'eyo ni jasigu Satan ok nindi osiko dwarowa kuma wantie nitie gik makosa ariyo ma ji watimo kaka jokristo achiel en tamore yie ni jochiende nitie seche mwatamore yie ni jachien nitie wamiyo jachien thuolo kendo jachien mor nikech en kod thuolo mar donjo kuomwa ma ok wageng'e nikech wawacho ni a ah, jochiende onge mago joma wacho ni jochiende nitiego mago joma jopiny ooyo yesu kristo oriembo jochiende kendo onyisowa ni jochiende nitie. Omiyo jochiende nitie kik wawuondre. Mar ariyo makosa mwatimo en yie ni jachien nitie to kwaseyie ni jochiende nitie kendo wayie ni gin kod teko to koro wadhi wahero tekogi cha nikech wa- wadhi kwang'e ni jach- wadhi ir jochiende to jachien ma, ma, ma chandowa ok bi chandowa nikech koro wadhi ir ng'ama nigi eh, jochiende ma dil gi jochiende mondo koro othiedhnwa kendo osirnwa jochiende kik chandwa iyudo kata ka nyathi tuo nende en gi homa mager koro nyathi neno gik moko waringo wadhi ir jo- jo- joma joma jo- tiyo gi jochiende ni menyna nyathina ni ang'o matimo adwa dhi e wuoth akwongo adhi penjo ng'at ma tiyo gi jochiende eh, neno nadi kama dhiye ni chalo nadi moko adhi ni eh, akia an hawi man go ni rach ng'ina to ong'iyo lweti onyisi onyisi mago gin tij jachien kendo jachien mor kabisa seche mwatimo kamano nikech koro en kod thuolo mar donjo e iwa mondo oti kodwa kaka en owuon mohero emomiyo wang'e Waber ka wang'eyo ni nitie jochiende, to bende wang'eyo ni golo jochiende kuomwa kata tamo jachien mondo odonj kuomwa onge ng'at moro kendo to mana remb Yesu Kristo kod nying Yesu Kristo. Magi e gik maloyo jochien. Wadwoko ne Nyasaye erokamano nikech Yesu Kristo en Ruoth maber. Eh, Muma siemowa kuom kedo gi jasigu Satan. Onyisowa maber ni jasigu Satan ok en ng'ama ikedo godo gi lwedo. Emomiyo wadwa somo anena Jokorintho matin, Jokorintho ariyo kari apar matindo ang'wen kod abich. Owacho kama, nikech gige lweny ma wakedogo ok gin mag pinyni, to gin gige lweny mager mag Nyasaye mwakonyorego kuom muko kuonde mochiel motegno. Waketho mbekni kod riekni mag wuondruok duto mag sunga dhano madino ne ji yor ng'eyo Nyasaye kendo wa- matweyo paro ka paro mobam mondo mi wami owinj Kristo. Lwenje mwagoyo mag jasigu Satan ka wagoyogi nyaka wagogi mana ka warwakre gi gi lwenje ma Yesu Kristo omiyowa gi lwenje mag Nyasaye mago eka wanyalo giko jasigu Satan nono to Satan omwomowa. Nitie jochiende mopogore opogore jochiende nitie mag gombo mamiyo isiko in mana jagombo kineno gir wadu maber igombo kineno gik maricho ma ok onego watim ema chunyi gombo mondo itim nitie jochiende madil mana kod chiemo gitami chiemo inyalo bedo kidhero kata ineno chiemo to ok inyal chamo nikech ok idwar bende kata kichamo to inyalo chamo matin ma ok nyal konyi iyudo kata ni koro ibedo matuo ma nyaka teri e osiptal mamedi nyaka pi To koka mano to giketi ichiemo mohingo kiasi. In aina ng'ama koneno chiemo to chiemo to kuma chiemo go dhiye be ok ine. Ichiemo achiema to kuma chiemo gi dhiye be ok ine. Moko bende chiemo to kochopo sama gipondo kuom ji to gidhi gisoko duondgi to ging'ok. Nitie jochiende bende machandowa mamiyo wachalo raurni iling' aling'a ka ichalo raura koro ng'ato ah, nyathi ng'ane manyicha jambaka maberni ang'o motimo nyathini yawa mm? ang'o motimo nyathi koro in idwa dhi ir ja- ja- ja- jati- jatij jachiende mondo odhi ogolni jochiende ere kaka jachiel nyalo golo jachien wadgi waringuru ir yesu kristo manyalo gik moko duto man gi teko kod nyalo en emonyalo konyowa Koro miyo wabeduru ka wang'eyo ni seche ma richo donjo wadonj wawe richo modonjo kuomwa jasigu ma jochien ma jachien mar sundo e, kido mar richo mwadonjeni Kata obed ka en richo mar chode, to koro jasigu mar jachien ni eri osiko asika kod ng'ama ng'ato koro in mana ng'at ma ok nyal bedo mos in ng'at ma ka en jakuot isiki kwela ma kata ka jogoyi kono pod ichak idok adoka in mana ng'at ma ja miriambo ma kata ka nyonduru owuok gi nyingi to pod ichak iwacho awacha miriambo en miriambo ma ok rum emomiyo Seche ma waneno ka ng'ato chandore gi kit ngima moro ma ok ber, nitie jachien e, e, e ng'ama chalo kamano. Yo ma wanyalo golo godo jachien en mana nying Yesu Kristo ema wagolo go jachien kendo wakwede godo chutho. To bende kosegol jachien, ok wadong' ni koro wasegolo jachien koro waling'. Nyaka wasik ei Yesu Kristo, nyaka wati gi nying Yesu Kristo, nyaka wasom wach Nyasaye, nyaka wadhi e lalruok, nyaka walem, nyaka wapak Nyasaye ndalo duto. Kwa ng'eyo ni remb Yesu Kristo ema luokowa kendo maketowa kare. Ka ok kamano, jasigu Satan gi jochiende mane owuok ka duogo koting'o jabiriyo machielo gibiro godo gichako giyudo ka ot kane oywe ler gidonjo gidak koro in aina ng'at moro mokethore kabisa ma onge gima inyalo timo kata ka en ura to iurori aura chuth kata ka en neko to in aina gi neko chuth kata ka en dhawo to in aina jadhawo ma chuoyi pala koni to itimi nadi onge kwe Emomiyo iyudo ni kata e udi samoro wabedo gi koko e utewa to ok wang'eyo ni jachien mar koko ema odonjonwa ot. Wan waparo mana ni jok mwadagogi ema kelo koko. Samoro ng'ato paro ni dhako ema lelo, ng'ato be paro ni chuore ema rach, to gin mana jasigu jachien ema odonjo sundo ji koni kod koni. Oyudo ka matindo kosedonjo to koro en en chandruok. Iyudo ka nyithindo obam e ot duto, ok gibam ni gihero. Nyithindo gombo mondo gibed e ngima maber, mondo gibed gi kwe, to gini otamogi. Omiyo Jokristo, wabeduru mondo wang'e, wapar malong'o, mondo wawe ni Yesu Kristo tich mondo otinwa. Jasigu Satan biro koweyo jochiende donjo kuomwa man kod chunje mag sunga, chunje mag winjo ni in e min kare ng'ama chielo chande rach iyudo ka in isiko mirima nitie kuomi I- iyudo ka nyiego nitie kuomi mar aracha nitie sin moro ma ok- ok- mar jochi- mar jachien ma kosedonjo to koro onge gima inyalo timo isin asina sate tuo ema koro donjo kuomi emomiyo nyaka watamre roho kata chunje mag mirima kata mag, mag sin kata mag dhawo kata mag miriambo e nying yesu kristo ma janazareth kama wasomo e kitabu mar mathayo waneno kaka teko mar yesu kristo en teko maduong' kendo en teko madier ma olosa losa to gigo dhi Mm, yesu nigi teko ma kata yamo ema Ema biro makudho matek apaka goyo nam to okwero. Ndalo moro Yesu nie nam yo Galili onindo e yie. Jopuonjre ne to yamo kadho kama apaka goyo gi ma ging'e ni gidhi lal. Bang'e giparo ni Yesu nitie to nindo. Gipenjo japuonj, inindo aninda nang'o chiew warumo. Ka Yesu chung' to yudo ka apaka timore marach to penjo mana konigi mana ni e ling'uru. Ne gidok giling'. Ji wuoro ni to ai, ma ng'ama nadi ma kata mana yamo kata mana paka winje ma ng'ama nadi. To par ni ng'ama nadini ema wan go, ema waseyie ni waheroni. omiyo in bende inyalo luongi ni ma ng'ama nadi kikalo kamoro iyudo ka weche tek ma iyudo miloso ma weche opie inyalo donjo kamoro iyudo ka tuo lich ipok i- i- ilemo kanyo ma nya- jatuo chango ok en tekoni en teko mar yesu kristo cha mani kuomi teko ma nyasaye omiyowa cha tekone mani kuomi omiyo wanyalo bedo kod teko ma yesu kristo osemiyowa kaka osesingonwa ka wayie kendo ka wasiko kuome owacho ni kwasiko kuome to wan nyithind Nyasaye. Um, nitie yore ma jasigu Satan donjogo kuomwa kata ma jochiende donjogo kuomwa. Jochiende donjo kuomwa e yore moko madongo adek. Nitie yore mang'eny ka abiro loso kuom yore adek kende. Yo achiel en sama gi- githung'owa, gidiyowa, gi- gi- gi- gikaso korwa, gi- gisandowa, waonge yueyo. Tiende niya, gimiyo chunywa ool. wachako bedo joma koro nikod gima iluongo ni depression koro chunywa ol wachako chare kendwa wachako neno ni was- waonge gima wanyalo wachako ng'eyo ni waserem ji oyombowa aeto koro wabedo jok moko madwaro mana ni mondo wanegre kendo watho to petro mokwongo abich petro mokwongo abich kare aboro Owuoyonwa, adwa ni mondo wasomie Petro mokwongo kare abich, Petro mokwongo kare, eh, ab- Petro mokwongo abich kare aboro nyaka kare ochiko. Owacho kama eri. Beduru motang' ka ung'eyo ni jasigu ma en Satan bayo kuonde duto mana ka sibuor maruto komanyo ngamo, ng- ng'ama dongam. Chung'uru motegno kuom yie ma un-go kendo tamre uru nikech ung'eyo ni joweteu moyie e piny ngima bende neno chandruok machal gi ma uneno. To donge uwinjo Jokristo? Paulo wacho ni mo- Peter, Petro wacho ni mondo watamre watamre yie ni jasigu saitan nikech jasigu saitan onge kwe en osiko wuotho awuotha komanyo ng'at monyalo sando monyalo ngamo monyalo nego monyalo ketho monyalo donjo kuome ni to ka watamore e to obro ringowa owacho ni wabed motegno sata seche ma waneno masira kik wapar ni wan kende ma waneno tho kik wapar ni wan kende ma wanindo kech kik wapar ni wan kende ma nyithindo ok nyal dhi skul kik wapar ni wan kende ma nyithindwa onge tich Kik wapar ni wan kendwa ema watuore. Gigi timre kamoro amora. Nyocha otimre dala moro cha, e mier moro cha, winjo ki kata mana e TV e piny e- ka- ki- kilando gi kuonde ma gitimore. Gitimore madongo kendo moloyo gik mwaneno. Koro kawuono otimre odi ka, otimre kuomi, otimre kuom nyathini, otimre kuom watni. Kiny en kama chielo. Jokristo duto e piny ngima chandore achanda kamano nikech ma e yo ma Nyasaye dwarowago mondo wabed kwang'eyo ni en Nyasaye nitie nikech sama wachandore wabiro luongo Nyasaye sama wagalone ma wawinjo maber chande jasigu Satan orito wadwa donjo kuomwa omiyo seche mwaneno masira kendo waneno chandruok kik wapar ni wan kendwa wabed ka wachung' motegno kendo kwageno kuom Nyasaye ruoth opaki Mogik madwa wuoyo kuome en ka Satan koro odonjo e pachwa ma koro en ema en e siren, o control wa, o control pachwa, en ema o- o- o- omiyowa gima gima odwa ni watim, okete pachwa, okete chunywa, e gombo mar chunywa, okete e, e dwaro marwa, en ema olokre eh, gine eh, driver mar ngimawa ma iluongo ni direct demonic influence sama direct demonic, demonic influence odonjonwa to koro onge gima wanyalo timo mak mana dhi ir yesu kristo joma kia yesu kristo dhi dwaro kama inyalo hosgie to wan tinyisowa ni mondo wadhi ir Yesu Kristo man gi teko duto ma rembe pek ma nyinge oloyo nying duto e bwo piny e bwo polo kata e piny ka bende Yesu Kristo en osiepwa oherowa omiyo kwadhi ire obro resowa kendo obro konyowa katieko jowete gi nyimine lweny mwagoyo lweny ma jakristo goyo wagoyo gi jasigu satan gi jochiende to jasigu satan kod jochiende ne gin ok giting' bargi nologi gin ok giwega lweny gigo- gigore nyaka giko Emomiyo nyaka koro wabed kwasiko kuom Yesu Kristo kendo kwaluongo nying Yesu Kristo kendo kwalwokre gi remb Yesu Kristo kinde ka kinde mondo walo teko mag mudho. Ka wan kendwa ok wanyal loyo. Tekoni gi tekona ok nyal timo gimoro. Seche mwang'eyo ni Yesu Kristo nigi teko kendo gi nyalo, mwaweyo ne tich To jasigu Satan oluor kendo bedo mabor kodwa. Emomiyo ber mondo wang'e ni jasigu Satan en ng'a ma- ma- masandowani. En jasigu Satan bila mane masandowani? To waring ir Kristo nikech Yesu Kristo ema biro konyowa. Wasik wadak e iye, ka wan e iye, jasigu Satan bedo mana gi oko, oluor nikech ok onyal sudo kama Yesu nitie. To po nono iyudo kiwuok ka Yesu onge, to oyudi. Emomiyo walam ahinya mondo Nyasaye omi wabed kuome, wasik kuome e kinde duto. Yesu owacho ni, kusiko kuom puonjna, ng'ama osiko kuom puonjna, biro bedo e ngima ma nyaka chieng'. Walamo. Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto, waduokoni erokamano kuom teko misemiyowa kuom Wuodi Yesu Kristo. Bende wagoni erokamano nikech Nyasachwa in kodwa kendo iritowa kiritonwa nyithindwa bende Kirito jowetewa duto kiluongowa mondo was- wasud iri, wadak kodi, wachiem kodi. Erokamano Ruoth me polo malo, nikech jasigu Satan koro ok nyal yudowa, kendo teko mar jasigu Satan ok nyal nyalowa, nikech wan e iyi to in e iwa. Konywa ahinya mondo wadag e ngima mar we- kwayo weruok, ngima maduogo iri, ngima maringo dok ir Nyasaye, ngima mar kwayo ng'wono ka waketho mondo remb Yesu Kristo chak olwokwa ndalo duto. Wagoni erokamano, wapako duong'ni nikech in Nyasaye maber. Erokamano Ruoth Nyasachwa odhiambo mimiyowani kuom wachni maber mimiyowa. Koro wachni mondo oyud teko kuomwa mondo obed kodwa kendo ti kuomwa kuom hapi modhiero ong'eyo e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amina. Koro hap Ruoth gi teko Mad Nyasaye obed kodwa. Kwene ma pinyni ok nyal miyowa mondo odhi kodwa, obed kodwa nyaka wachak warom kendo. Nying Yesu omi duong'. Amin.